Kei a Tūhourangi he nui ngā roto ki a au nei, ngā hua whitu. Ko Ōkaro, huri atu ki Rotomahana, Tarawera, ko Kāreka, Tikitapu, Rotokāki. Koira te take i riro tērā wāhanga ki raro i te mana o Tūhourangi.
He nui te tapu o roto i ngā kōrero. Te nuinga o ngā kōrero, he kōrero pakanga, ā, he wāhi i tutū ai te raruraru, i tutū ai te puehu. Kua ora te mauri o ēnā roto i runga i te rerekē o te tirohanga ka mutu i runga i te āhua. o te hono o ngā whānau ki wēnā roto. Hei ārahi pea te whakaaro. Ko te mea nui o te pūrākau ki au, kua whakaritea te pūrākau hei rauemi whakaoreore i te tamaiti ki te ao o ngā tūpuna. I pērā ai te āhua o te pūrākau tā te mea he huarahi tēnā e mārama ai te tamaiti, te rangatahi, te tamariki. Ki tōna anō ao. Ā, ka tipu te tamaiti, ka pakeke anō hoki te pūrākau. Anā, kua kite i te rite, i te tikanga. Nē, kua kite i te take e pēnei ana te whakapapa, e pēnei ana te tikanga. Kua pērā te āhua o te taiao i roto i tēnei takiwā. Nō reira, kei te kite ake ko wētahi o ngā kōrero kua puritia.
E, koira pea e kaha. Huri au ki te pātai ki ngā karaua o Tūrangi, you know, mō ngā āhuatanga o te iwi. Ko Tarawera te maunga, ko Tarawera te moana, ko Tūhourangi te iwi. Ko Ngāti Hinemei te hapū. Ko Hinemei te marae, ā, ko Te Pākira te marae. Te nuinga o te wai i tipu ake au ki Turangi. I te wā e. E hanga ana ērā o ngā teihana hiko, ē, koirā pea i taku hokitanga mai ki konei i Kaha. Huri au ki te pātai ki ngā koroua o Tūārangi, ē, mō ngā āhuatanga o te iwi. Ko te tino take pea ko te kūare, ko au tētahi i whakatupua ki waho i te takiwā nei, ka hoki, hoki mai au i ngā hararei, engari taku kore mōhio, He aha te take e noho ana ki te whakarewarewa a Tūhourangi Ngāti Wāhiao? He aha te take kei ngā puna a Ngāti Hineme e noho ana kei runga i te whenua o Ngāti Whakaue? Aha, ko nō Tarawera. Nā reira, i whakapā atu au tuatahi i taku kuia, Wikitoria ngā mihi ki te ao ehau nō Ngāti Whakaue. Mōhio ia ki ngā whakapapa ki ngā whenua.
He nui ngā kaumātua i ōna rā i mōhio ki ngā āhuatanga me pēhea te hopu kai i roto i tēnei momo roto. He aha tēnei roto e whāngai ana i ngā awa, he aha ngā kōawa, he aha ngā wāhi e kitea mai i te whakapapa o tātou tūpuna, ngā wāhi e kitea mai ai I ngā wāhi tapu, i ngā wērā momo whakaaro katoa. Kia ora tātou, Te Mauri Kingi taku ingoa. Pakeke mai au i Rotorua nei. Pakeke mai au i nā marae o Te Pākira, ka mutu o ētehi o nā marae o Ngāti Whakaue, Te Papaiouru. a Pare te Hoata, a, yeah, katoa i pakeke mai i Rotorua ni. Waimarie taku pakeke mai i Rotorua, kua kite i nga ahuatanga a, o nga hapu rerekē i roto i te ahuatanga o nga roto rerekē. Ko te āhua o Te Arawa me tā rātou noho tahi ki ngā roto, i mōhio ngā te wehewehenga o ngā hapū ki ngā roto, i mōhio ngā ngā hapū me ngā marae ki ngā āhuatanga o ngā roto. I ōna rā, te āhua o taua roto, ehara i te mea he tino nui. Me te aha, ka whakaarohia e tātou koinā pea tētahi wāhi i tau ai ō tātou tīpuna ki te kaukau, ki te inu, anā, ka haere. He ara matua mō ngā tīpuna. Ka whakaingoahia te wāhi ko Tikitapu.
Kia tīkina atu au i. Ngā uri o Ika. Ko Ika rāua ko tana tama a Marupunganui, he tangata i haere mai i runga i te waka o Te Arawa. Engari kāre rāua i noho ki Maketū, ka haere tōtika mai ki Rotorua e noho ai. Nā reira, tētehi o ngā ingoa mō Rotorua, ko ngā wai karekare o Marupunganui. Heke iho ki te mokopuna a Marupunganui, ki a Tangaroa mihi. Ko ia te tino tupuna i tōna wā, nōna te mana o ngā roto, o Tikitere, o Ōkāreka, o Rotokāki, o Tarawera, o Rotomahana. Ko tana maunga ko Moerangi, ko tana pā tūwatawata ko Tītokorangi. Hoi anō, he tangata, Rongonui mō tana mōkai taniwha a Kataore.
Tērā tētahi kōrero ko Tangaroa Mihi, tētahi tipuna, tana mōkai ko Kataore. Ka noho a Kataore, ka haere ia ki te inu ki Tikitapu, wera tana wāhi inu Whakatika i a ia, whakanoa i a ia, wēnā momo āhuatanga. Ka haere ngā tūpuna, na ka tūpono atu rātou ki tēnei taniwha ki a Kataore, ā, i roto i taua tūponotanga kua raru rātou. Ana, ana, ka puta te kōrero, ka puta te kōrero, anei tētahi taniwha e. Whakamataku ana i ngā tāngata e whakawhiti mai ana ki Rotorua. Nā, ka puta tētahi tono ki wētahi o ngā tūpuna, nā, kia patuhia tēnei taniwha. I nanao atu, i haere atu a Kataore. Ā, i reira tētahi anō ana ōna ki roto i te roto ki Tikitapu. I te wā e whaihia ana ia e ngā tohunga nei, e ngā tūpuna nei, e aru ana i a ia ki te whakamate i a ia, ka huna tēnei taniwha ki roto i ngā wāhanga o te, o te roto.
Ko Te Karaua rā, a Tangaroa Mihi, te tangata poipoi i a ia. Tatū iho ki te wā. Ka patua a Kataore e tētehi atu iwi, ko tau iwi ko Ngāti Tama, i pahū ake he raru i waenganui i ngā iwi o Tangaroa mihi me Ngāti Tama. Kātahi tama tana tama a Tūkonohi ka whakatū hui Ki Taumaihi, koia tērā ko te tino pā kei te roto o Ōkāreka. I taua hui ka tono atu a Tūkonohi ki ngā tamariki a Rangiti, ki a Apumoana rāua ko Rākeiao, kia whai wāhi ai rātou ki tana riri. Whakaaetia, i te mutunga ake ka puta te ihu. o Ngāti Tangaroa mihi me kī. Hei mihi ki te āwhinatanga mai o Apumoana Raoak Rākeiao ka tukuna e ia te mana o ngā roto o Kārekā, Rotokākī me Tarawera. Nā reira, i muri i a Tangaroa mihi ko te. Tino tupuna o te takiwa ra, ko Apu Moana.
Ko te mea nui o roto i tēnā kōrero, ko te whakamōhio ehara i te mea nā tātou noa iho wēnei taonga, wēnei roto, engari e hāngai ana ki ngā āhuatanga katoa. o te taiao, ngā āhuatanga katoa i te wā i ō tātou tūpuna, me ērā momo whakaaro. He nui ngā kōrero mō roto kākahi. I tapu wēnā kōrero tā te mea, te nuinga o ngā kōrero, he kōrero pakanga, ā, ko te nuinga o ngā kōrero, ā, he wāhi i tutū ai te raruraru, i tutū ai te puehu. Nā konā i tapu ai te āhua o te titiro ki tēnā roto.
Pikiaka Tāwhaki ki te rangi tuatahi Ākina ki te rangi tuarua E ahu rua i te rū Ao Tāwhaki Tāwhaki nui i a Hema.
Ko tētahi, ā, kia tīmatea, kia hoki pea ki a, ki te wā i a Ngāti Wāhiao, ki te wā i a Umukaria, ki te wā i a, ā, Tūhourangi.
Nahe ma ko Tawhaki, na Tawhaki ko wahi e roa ko te rata toke raua a Whatunuku. Ka kia hoki atu au ki a Tutanekai. Nā Tutanekai i patu ngā tama a Pikiao, ko Tamakari rāua ko Morewhatu. Hotuapa taunga mawa ke uru i karangi tapu atu a Matua hau mai tawhiti tama te kapua. Nā reira ko ta mahi a Pikiao. He karanga hui ki runga o Motutawa, i roto ka ki.
Kahumatama mai tawa ka mai taha nga ua nuku mai i Rarotonga Rangitihi whakahirahira te upoko i takaia ki te akatea. Ka puta te karanga ki a Umukaria, te matua o Hinemoa, te matua o Rangiwewehi, te matua o Wahia. Aa, kia tae mai te iwi. Kia whakatū he tatau pounamu, kia hohou te rongo. I te taenga atu o Umukaria mā ki reira ka patua.
I nuhea au nuhea te pou mua, te pou roto, te pou he atu a rangi mamao.
Ka mutu i topea tana upoko. Ka meetia ki roto i te. Ka rongohau mehemea he ana rānei, he rua rānei, ene te wāhi ka kīia ko te rua o Umukaria.
Hekeheke i ō arata ki ki whara te ara o ngā toro he ara whanao ki te pō.
Te taenga o taua kōrero ki a Waiheo nāna i whakaara ake te iwi, ki whakaara ake he ope taua. Koira tana mahi, ka haka. He peruperu te hanga, ā, ka mau taua ingoa ki taua wā hei te whakarewarewa-tanga o te ope tauā wāhia. Te pō nui, te pō oro, te pō mōtira rau, he pō whai i Ariki. Ko te pā tuatahi ka whakekingia ko te te whakahoro. Koia tērā, te iwi e noho ana ki reira i taua wā, ko Ngāti Tūteata, he tino tūpuna a Tūteata. Ka whakaekea rātou, Ka te ka huri ki Motutawa. Taenga tu ki reira, karekau ana he tangata. A taku waka ko Te Arawa i nga hui te parata.
Katahi ka huri atu ratou i te moana o Tarawera. Tuatahi, haere tu ratou ki Tauaroa. Koira ta pa nui, tete o nga pa nui o Tarawera. Engari ko taua āhua nō, ko kore he tangata i reira. Ka haere whaka te raki ki Ohorongo, he pā nō, karekau he tangata. I hui katoa rātou ki Maura, ki te rae o Maura. I runga i te mōhio e kore e taea e te ope te whakaeke ki runga i taua, i te nui o ngā pari, nā reira. i te noho haumaru te iwi ki reira.
Eke panuku eke hohoro haramai te toki haumi e, hui e, tāiki e!
Ka whakatauria, ā, me kau e haere mā uta engari mā te wai whakaekea te te rae ki Maura, ka riro ka tō te whenua ra, ngā roto ka tō ki raro i a Wāhio i a Tūhourangi. Na reira, koira te take i riro tērā wāhanga, ngā roto o Tikitapu, Ōkareka, Rotokākī, he wāhanga o te moana o Tarawera hoki. ki raro i te mana o Tūhourangi. Ka kīia e mātou ko te, nā te kōhurutanga o Umukaria. Tā kai te taha uru, te nuinga o ngā wāhi o reira, o ngā pā nō Tūhourangi, kai te taha rāwhiti nō Ngāti Rangitī. he pā nō rātou tērā. So, koirā ngā iwi e rua i noho tahi ki Tarawera. Tērā te auahi ka patua i Tarawera. Ko te mea nui, hei ārahi pea i te whakaaro, mō taua roto o Tarawera. te hono o tēnā roto, te āhua o te noho o te pā, o ngā pā, mō te wairua, he nui ngā pā i karapoti ana i te roto nā, engari ko ētahi o ngā tino pā, ko te tīmatanga o ngā mahi tāpoi o Aotearoa.
I a rātou i runga i te kare o ngā wai ka kitea te tei waka taua. me te mīharo o ngā iwi, kāre rātou i kite tērā momo waka i runga i te wai o Tarawera. Me te kī tētahi wahine, Hika, kāre ngā kaihoe i te tangata he upoko kurī tō tēnā, tō tēnā, koirā te waka ka kīia e rātou ko te waka kēhua. Tete o nga tohu, eh, a koinei ka hu te maunga. Ka oho ra te marino. I raru nui mātou. Kei pōhēhē, he mea nui, he pai te tīmata i tēnei pākihi, engari i raru nui mātou i runga i ngā tohutohu, te tohunga ki tēnei koroua ki a Te Whare Kāniwha. Ko te tohunga o aua rā, ko Tūhoto Ariki, I kite ia i ngā raruraru, ara i te mea i whakahē ia i ngā mahi tāpoi, engari i kite ia i ngā raruraru o te ao Pākehā ki runga i te ao Māori. Ka ikinikini ai te māmā i taku kiri ki te iwi ka wehe. Ā, ko tētahi kōrero, ā, ko te tango i ngā pāua mai ngā karu o ngā poupou o te whare, ana, ka. panoni ki tētahi kapa, ka tangohia te pāua, ka whiua ko te kapa ki roto. Wēnā momo āhuatanga kāri i pai ki te tohunga, ka matakitehia e te tohunga nei ngā āhuatanga, ngā raruraru kei, ka pā ki tēnei, ki tō tātou iwi. I matakitehia e ia wēnā raruraru, wēnā māminga, wēnā hapa,

Ana ka riro nā nā Tūhourangi rāua ko Ngāti Hinemei hei ārahi aua tūruhi rā ki Rotomahana. I te nui o ngā tūruhi i ka hanga iwi whairawa ka kitea i rata pai a Tūhourangi a Ngāti Hinemei ki te ao pakihi. Weno, i te mōhio tātou i te pahūtanga.

a Ngāti Hurungatarangi i whai kāinga a Ngāti Hinamī ki ngā puna. He pērā anō, Ngāti Tāwī, Ngāti Uruhina pea, i whai kāinga rātou ki Ōtūkawa, ki Te Puke. Kei reira tonu rātou, engari te nuinga, kāri, kāri whai kāinga, te nuinga i haere ki Parehauraki noho ai, mō te 20 tau.

Tae, tae noa ki te wā i puta te karanga a Mita Te Pōpoki. I te tau 1908, i whakatuwherahia e Mita Te Pōpoki tōna whare, tōna wharenui, me tana karanga ki a Tūārangi hoki mai.

Ia ko ngā kōrero e tāpae ana ki a Motutawa, ka mutu ki taua roto, roto kākahi, he roto, he moutere anō kei runga o Motutawa, ko Punaruku, tētahi anō roto, ana i reira i tū ai tētahi o ngā tūahu tapu. Ko te tūahu he wāhi whakaemihia e ngā tōhunga ki te wānanga. Ka tīkinahia tētahi o ngā oneone ai ki ngā kōrero, ā, ka whakatauhia tērā hei marae ātea, ā, i Te Whakarewarewa, tīkinahia he oneone, ka meingia ki raro tonu i te marae ātea o Te Pākira, ana, ā, wera kōrero e kīia ai, ā, nā konā te ingoa, ā, Te Pākira, ā, ka mutu nā konā, ā, ko te take i whakaingoahia, ā, Taua marae, he mea tāpae ki ngā āhuatanga o te roto. Kia kōrero ake mō tētahi o ngā tino taniwha, ka mutu, tētahi o ngā tino rangatira o roto o Tūhourangi, te whare kāniwha. Tēnei tupuna i. Koia tētahi o ngā pou i ārahi i te iwi ki roto i ngā mahi tāpoi. Taea pea ana te kōrero koia tētahi o ngā tīmatanga o te ao tāpoi i te ao. Ko ngā āhuatanga i tīmata i Tarawera. Te taha ki te pākihi me te mahi tāpoi. Ko te kōrero a mātou tūpuna, mā te Pākehā te Pākehā e heri mai, engari ka tae te Pākehā ki ngā ripo o te wai, ki ngā kēti, ki te waharoa rānei o tā mātou pā, mā mātou rātou e manaaki. Nā konā, i kite ai ngā Pākehā i tā mātou rangatiratanga, rangatira ki te manaaki, rangatira ki ngā āhuatanga o te taiao, engari rangatira i roto i tā mātou kawe i a mātou. Ko ngā Tino kuia ngā māreikura e kīia nei, yeah, ko ngā māreikura aua rā, ā, ko te tīmatanga ko Guide Sophia. Tēnei kuia, ā, mōhio, ā, engari i a ia ka hīkoi haere i roto i te pae ārahi ana i ngā tūruhi, ana, ko ia, ā, ka noho, ka kitea mai i roto i te pā hei He rangatira. Mehemea kei te kitea mai tēnei wāhi, wāhine i hikoi haere ana me tētahi ope, ana kua mōhio me riri ki te mahi i tētahi mea mehemea tātou ka karangahia e te kuia nei. Pērā te āhua, pērā te wairua o o ngā mahi tāpoi, nē.
Kei a Tūhourangi, he nui ngā roto ki au nei, ngā hua whitu. Nā te ōkaro, huri atu ki Rotomahana, Tarawera, hāwhe o Tarawera, o Kāreka, Tikitapu, Rotokākahi. Engari kia paku kōrau mō Rotokākahi, kāre i whakaaetia e Tūharangi kia... Whakatōpūhia a Rotokākei me te nuinga o ngā roto. Me rāhui a Rotokākei mō ngā uri o Tūhourangi anake me Ngāti Tūmatawera. Nā runga i te nui o ngā mate kei runga o Motutawa, ka mutu Kia hoki ake ki te tau 1950 i rawekehia ngā kōu iwi o runga o Motutawa, kātahi ka puta te kōrero a Tuarangi, kua kati tēnei moutere mō te hapori.
I tapu i runga i te whakapono a ngā whānau ki ngā momo kōrero me ngā wheako o ā rātou kuia, o rātou pākeke. Kua ora te mauri o wēnā roto i runga i te rerekē o te tirohanga ka mutu runga i te āhua o te hono o ngā whānau ki wēnā roto. He ngāwari kē atu te whātoro ki ngā kōrero i ēnei rā nei. Ko te raru kē kua mahue ko te wheako i roto i ngā kōrero. Ia ko te mea nui, kei reira te whakaaro ki te tiaki i ngā roto, kei reira te whakaaro ki te manaaki ai ngā kai o roto i ngā roto, ā, kei te kite hoki, ko au ko te roto, ko te roto ko au, tēnā momo kōrero kei te puta tērā i roto i ō tāua reanga, engari ko te āhua o te whakamahi me te whakatinana i wēnā kōrero, ā, kei reira tātou e raruraru ana. Engari, waimarie he tamariki tonu ana tātou, me whakaaro nui pea tātou ki ngā āhuatanga o ki ngā mahi i taea ai ō tātou tūpuna i runga i tā rātou mōhio ki ngā hua o tā rātou taiao, o tā rātou whenua. Nō reira, koirā pea tētahi tīmatanga nei kua tino puritia e mātou, mai taua wā ki tēnei wā, tēnei pūkenga o te manaaki i te tangata me te whakaratarata i te tangata ki ngā āhuatanga o tā tātou ao. Ā, ka mutu, Ā, e, he, he akoranga nui kei roto i tēnā mō tātou i ēnei rā. Kei te kite ake i roto i ngā reanga e pakeke mai ana, ā, ko te ao kei mua i a rātou. Ko wai ka hua, ko wai ka tohu, ka pēhea tēnā? Oh, ehara mā tātou te, te whakapae ka pēhea tēnā ahua. Ā, nō reira, ko te mea nui, ā, me mōhio ō tātou tamariki ko wai rātou, ā, kei te kōrero ā-whakapapa, ā-pūrākau, Ko te huarahi e mōhio ai rātou ko wai rātou, ā, me mōhio rātou nō hea rātou. Ā, nō reira i roto i wēnā, i roto i tēnā wairua kōrero, he mea nui te whakamōhio me te tuku i ngā kōrero, i ngā pūrākau, ā, e hāngai ana ki tā rātou ao, Ka mutu ki tā rātou whenua, nō hea rātou, ā, nō wai rātou.

A ko te kāinga tūturu o Ngāti Whātua Ōrākei tēnei, he whenua parekura, he whenua porotēhi. Koia pea ko te whenua rangatira o Tāmaki Makaurau. Tēnei mea te riri o te nāianeina, he rerekē ki tō te riri o te onamata. Ēnei rangi ka riri ki te ture i te nuinga o te wā, wāwāhi tikanga, takahi tikanga, ērā mea katoa. Ā, ka āmiotia haeretia te whenua e hau. Kia tū au ki aua wāhi, kia noho au ki aua wāhi, ka moe hoki au. ki aua wāhi rā, kia kitea, ā, te kānohi o Ngāti Whātua Ōrākei ki aua wāhi katoa.